Eli, Kelly? Ass schon eng Kéier een dir friem gaangen? Jo, an zwar esou, dat war u sech meng éischt fest Bezéiung. Ech war nach ganz jonk a mir waren ongeféier 6 Méint zesummen an do huet hatt am Schoulhaff mat engem anere geknutscht. An dat Witzeg bei der Saach war, dat war fir hatt ganz schlëmm, A fir mech guer net. An am Endeffekt si mer awer dowéint ausernee gaang. Ah, spannend.
Ass dir da schonn eng Kéier friem gaang? Ehm, kéint een denken, ech hätt iwwert déi Fro nogeduecht, bevir mer dat heiten ophuelen. Hunn ech net. Ech mengen net an deem klassesche Sënn, well ech hat eng oppe Bezéiung wou ech méi jonk war, mat esou 19, 20, an trotzdeem hunn ech mech dunn bedru gefillt, wou déi aner Persoun mat engem aneren eppes hat, mir net dovunner gezielt huet an ech déi drëtt Persoun dunn iergendwou getraff hunn an esou an ech déi ganzen Zäit näischt dovunner wosst, dass déi eppes mateneen haten oder hunn. An dat huet sech definitiv och no Bedruch ugefillt, och wann et am Fong no deene Reegelen, déi mer eis ofgemeet haten,

Jo Elie, déi grouss Fro ass natierlech elo, wat ass da friem goen?
Ech mengen, dat hänkt ganz dovun of, wien ee freet, well dat ass iech fir jiddereen e bëssen anescht. Fir vill Leit, mengen ech, heescht dat mat engem anere Sex hunn. Mee Kelly, dat kënnen awer och ganz aner Saache sinn, oder?
Yes, also ech mengen, wann ech esou, schonn eleng dat Wuert friem goen kléngt jo schonn esou e bësse platt an da komme schonn esou ganz vill Stereotyp Bech Situatiounen a mäi Kapp, ween weem da lo friem gaangen ass a wéi dat gaangen ass an esou. An et gëtt jo och dat Wuert friem knuutschen zum Beispill. Also ech mengen geet net nëmmen ëm Sex, mä an denger, an dengem Beispill vu virdrun ass et jo och ëm knuutsche gaangen. Mee leider, jo, kommen dann vill esou Biller vun engem Fong enger Affär oder wat een eng Affär nennt oder esou eng Säitengeschicht Bettgeschicht oder och Bezéiung an de Kapp. An ech mengen, dass et awer vill méi grouss ass wéi dat, well et ka jo och zum Beispill an net-monogame Bezéiunge wou ee souwisou vläit mat anere Leit knutscht oder Sex huet, friem goen, ass elo emol meng Ausso. An ech denken, dann huet et méi eppes domadder ze dinn, dass ee grondleeënd Ofmaachungen, déi ee matenee getraff huet oder och vläicht, Reegelen, wat do den Ënnerscheed ass, ka man eng Kéier schwätzen, dass een déi brécht an dass do iergendwéi Vertraue gebrach gëtt. Also ech mengen, et geet ëm d'Thema Vertrauen. Ech mengen, et geet ëm d'Thema Vertrauen, et geet ëm d'Thema deen anere kennen a sech selwer kennen, respektiv sech friem sinn. oder deem aneren op eemol friem sinn.
Jo, well schonn eleng, ech hunn och do iwwer dat Wuert friem bei Friemgoen nogeduecht, an dat funktionéiert jo dann och bei polyamoréise Bezéiungen, wou jidderee vun deenen anere Persoune weess, ass déi aner Persoun, an do mierkt ee scho wann ech soen déi aner Persoun, déi drëtt Persoun ass op jidde Fall jo oft net friem, ne?

Fuddelen, dat ass esou interessant. Weess de, dat ass wéi wann s de sech esou ronderëm mogels, wéi wann d'Aarbecht net esou fix wier oder esou. Oder och hanner goen. Also ech fannen dat och e gutt Bild, ne? Also op alle Fall eppes maachen, wat, wou deen aneren net averstan ass, respektiv wou een och selwer u sech net geduecht hätt, dat een et maache géing. Jo, esou hannert sengem eegene Réck oder hannert dem Réck vun där anerer Persoun esou. Onéierlech iergendwéi, ne? Ech géing och soen, dat ass fir jiddereen anescht. Et gi bestëmmt Leit, fir déi ass schonn un een aneren denken eng Form vu Friem goen, een aneren ukucken, een aneren upaken, kussen, Sex hunn. Jo, an dat fannen ech awer mega interessant, well ab wéini ass Friem goe Friem goen? Well, also et gëtt jo dee Sproch, Gedanken si fräi. An ech denken, datt et awer virun allem an där esou. an dem toxesch monogame Framing an ech soen net also et geet mer net drëm ze soen Monogamie ass e schlecht Konzept, mee ech denken datt do vill Dynamike mat eraspillen déi am Fong eis net esou gutt sinn an ech denken eng Dynamik dovunner ass datt ee sech schonn bedrunn fillt wann de Partner oder d'Partnerin een anere flott fënnt sou oder e Crush huet oder sou an dat fannen ech extrem schwiereg well dat also Verstinn ech natierlech, dass een do sech veronséchert spiert oder jalous ass, mee ee selwer oder och déi aner Persoun ka jo guer näischt fir hir Gedanke souzesoen. An do ass, denken ech, éischter d'Fro, wouhier kommen déi Gefiller an déi Onsécherheeten an déi Jalousie a wéi kënne mer déi beschwätzen? An ech denken, eis gëtt net esou vill Werkzeug un d'Hand ginn, wéi een iwwer déi Saache ka schwätzen, ouni dass et esou geféierlech ass an d'Bezéiung a Fro stellt oder esou. Ech denken och, dat d'Leit et oft zimlech kloer maachen, dat do dierfs de, dat do dierfs de net. An da geet et oft ëm kierperlech Saachen, ee Kusse mat engem Sex hunn oder soss iergendee physeschen Akt. Mee alles, wat méi an d'Gedankewelt, an d'emotional, an d'Affektivwelt geet, gëtt scho vill méi komplizéiert. Yes, absolut.
Jo, Eli, wat mengs du dann, firwat geet ee friem oder brécht ee Vertrauen? Ech mengen, dat ka ganz vill verschidde Grënn hunn, a bestëmmt Grënn, op déi mer elo allen zwee net wäerte kommen. Mee ech mengen, et ass oft esou, datt op alle Fall mol an enger monogamer Bezéiung, awer net nëmmen, een en immensen Drock op déi aner Partnerin oder deen anere Partner ausüübt, datt déi Persoun méiglechst vill vun engem senge Besoinen erfëllt. Ob dat elo déi physesch sinn, ob dat déi emotionell sinn, ob dat Alles ass, wat d'Partnerschaft u sech mat sech bréngt an d'Net eleng sinn an awer och d'Ënnerstëtzung an d'Befriddegung an, an, an, an, an dat ee sech dann iergendwann, dat een dann iergendwann mierkt, Uff, do sinn awer nach Saachen, déi feelen, oder do si Saachen, déi déi aner Persoun mer net ka ginn. déi mer awer wichteg sinn, an een dann, datt een, datt een dann ufänkt, déi eescht woanescht ze sichen. Dat ass awer net onbedéngt ëmmer bewosst. Et ass oft réischt duerno, dat wann ee sech Gedanke mécht, Oh nee, wat hunn ech gemaach, wat hat dat elo fir Konsequenzen? Also dee Moment, wou et dann erauskënnt an wou déi aner Persoun sech verletzt fillt, datt een da réischt ufänkt nozedenken, Wie sinn ech, wat hunn ech gemaach, firwat? An et ass dann och oft esou, datt een, mengen ech, sech selwer friem ass, well ee vläicht Saache gemaach huet, déi een net vu sech erwaart hätt, oder well ee Saache gemaach huet, wou een net geduecht hätt, datt ee se jee kéint maachen, oder och net hätt onbedéngt wëlle maachen.
Et géing jo, denken ech, och nach aner Weeër ginn, fir ze kucken, okay, lauschter, ech spieren, bei mir ass, sinn iergendwelch Bedürfnisser net erfëllt oder heimadder fillen ech mech net wuel, wéi kënne mer dat iergendwéi anescht maachen? An ech denken net, dass dat onbedéngt heescht, dass een zum Beispill aus enger monogamer Bezéiung, well dat elo d'Thema war, eng oppe Bezéiung mécht oder och eng net monogam, polyamoréis Bezéiung. Mee dat ka jo och zum Beispill heeschen, driwwer ze schwätzen, wien ee flott fënnt a sech net méi do ënnert deem Drock gesat spieren oder dass et och ok ass mat Frënn oder Frëndinnen déi platonesch sinn kierperlech no ze sinn oder sou ne? Ech mengen et ass och een immens Tabuthema, well d'Friemgoen u sech kënnt vläicht iergendwann un d'Luucht, mee alles wat virdru kënnt, dat heescht dat d'Sexualitéit vläicht net méi sou leeft wéi een dat wëll, dat een net méi sou intim mam Partner ass oder mat der Partnerin wéi ee wëll, An déi ganz Erwaardungen, déi een un deen aneren huet, do huet ee meeschtens och keng Plaz fir déi iergwou auszedrécken oder sech iergwou Hëllef ze sichen, éier et dann esou wäit kënnt. Ech fannen, d'Esther Perel huet do ganz interessant Saachen driwwer geschriwwen. Wien ass dat?
Dat ass eng belsch Psychotherapeutin, déi vill mat Koppele schafft, déi awer elo an d'USA ausgewandert ass. an dohanne schafft, dat heescht déi meescht Texter sinn op Englesch an hir Theorie ass bëssen déi, am Ufank vun enger Bezéiung ass alles spannend, dat ass bësse wéi en Abenteuer an dann ass d'Passioun och do an dann ass de Sex gutt an dann ass een u sech, huet een alles wat ee brauch an wat ee méi wäit an der Bezéiung ass, wat d'Rolle sech veränneren, et fänkt een un Och Mamm ze sinn, fänkt een u Papp ze sinn. Et muss ee sech ëm d'Kanner këmmeren, et muss ee sech ëm den Haushalt këmmeren. Et gesäit een deen anere wéi en op der Toilette sëtzt, et reegt ee sech op, datt deen een d'Strëmp net wechgeraumt huet, dann huet déi erëm um Buedem trëllen. An et kënnt ee sech zwou Mol méi no, et huet een eng gewësse Sécherheet, well een deen aneren och vill besser kennt, mee dat neit, frëscht, spannend ass net méi do an dat feelt dann oft. An. Ech menge vill Leit ginn da friem oder seene sech no sou eppes, well et einfach feelt. Mhm.
Also no där Leidenschaft an dem. Dem Friemen. Ech wollt elo soe Feier, mee. Ech fanne Feier ass ee gutt Bild, well Feier ass sou eppes Spannendes, wat immens waarm ass, wou ee sech och ka mol dru verbrennen, mee wat awer och iergendwou unzitt. A wann een dann am Ufank dat Feier hat An da ass et awer éischter esou eng Heizung, wou et zwar bequem am Raum ass an et gëtt engem net kal, mee et ass awer och näischt Spannendes méi do. An en plus mécht et nach heiansdo e bësse Kaméidi, esou komesch Geräischer. Dann. Och meng Heizung mécht esou vill komesch Geräischer. Gëtt et vläicht Zäit, datt s de hir friem gees?
Ech ginn hir friem, ech hunn nämlech och en Heizlüfter. Aha. Sou e klengt Elektrogerät, wat, wa mer ze kal ass, wa meng Heizung grad meng Bedürfnisser net erfëllt, meng Féiss wiermt. En huet esouguer en Numm, en heescht Lufti. Zréck zum Thema. Do, do wiere mer bei enger, engem Aspekt, deen ech interessant fannen, nämlech Erwaardungen, well wat erwaart ee sech dann natierlech vun enger Bezéiung? A wann ee sech Feier erwaart, ass et natierlech schwiereg sou ze soen, wann s de dono einfach eng Heizung kriss. An et ass natierlech schwéier da mat der Enttäuschung ëmzegoen, wann quasi déi eegen Erwaardungen, oder vläicht sinn et och Preferenzen, net erfëllt ginn. An ech denken eng Aart a Weis fir och domadder ëmzegoen ass effektiv oppen, net monogam an oder Polybezéiungen ze féieren, well dann ass et net schlëmm, well et kann an enger anerer Bezéiung brennen. Eli, Wat heescht dann friemgoen oder, ech sinn am, ech sinn am Fong dofir, datt mer de Begrëff friemgoen ofschafen an éischter schwätzen iwwer Ofmaachunge briechen. Wéi gesäit Ofmaachunge briechen an net-monogame Bezéiungen aus? An net monogame Bezéiungen ass et jo sou, dat een dierf eppes Sexuelles oder soss mat anere Leit hunn, dat kënnt awer trotzdem mat verschiddenen Ofmaachungen oder Reegelen, mat verschiddene Grenzen, déi d'Leit sech selwer setzen an och der Partnerin, dem Partner oder der Partnerin setzen. A wann een déi Ofmaachungen oder Grenzen net anhält, dann ass do schonn ee Vertrauensbroch an do geet dann och eppes verluer, fir elo mol net Friemgoen ze benotzen.
Jo, et ass spannend, dass, dass de vu Grenzen och geschwat hues, well ech hunn e Podcast gelauschtert mat dem Titel The Basic of Boundaries, fir mech virzebereede fir haut. Du bass méi wéi sechs Friemgaang. Nee, nee, nee, nee, nee. Mee weess de, ech ka mech jo net ëmmer selbstbeweihräucherend selwer lauschteren. An de Podcast, deen ech gelauschtert hunn, heescht Multiamory. Dat ass e Podcast, dee sech selwer beschreift, dass e Support an Advice fir modern relationships gëtt, also egal ob déi monogam, poly, casual dating oder wéi och ëmmer sinn. An ech fannen dee relativ gutt gemeet. An ech hu missten un déi Episod denken, déi ech schonn eng Kéier gelauschtert hat beim Thema Friemgoen an hu fonnt, dass dat relativ gutt passt. An an der Episod Basics of Boundaries ënnerscheeden d'Podcasterinnen tëscht ënnerschiddleche Konzepter, an ech fannen dat relativ hëllefräich, dofir soen ech dat elo mol, nämlech tëschent Boundaries, Rules, Agreements an Expectations oder Values, Preferences. Soll ech einfach mol zielen, wat si dovunner mengen? zielen.
Ok, also sou Boundaries, also Grenzen, si Saachen, déi vun dir selwer gemat ginn. Also eng Grenz ass eppes, wat s du op dech selwer uwends, souzesoe fir dech ze beschützen a fir ze kucken, datt et dir emotional, mental a kierperlech gutt geet. Dat heescht, et geet net ëm d'Verhale vun anere Leit, mee et geet ëm souzesoen eng Reegel fir sech selwer. Wärend et bei Rules and Agreements ëm aner Persoune geet. A Rules, also Reegelen, sinn Reegelen an der Partnerschaft, dat heescht eppes wat s du quasi engem aneren operlees. An do maachen se den Ënnerscheed tëschent Reegelen an Ofmaachungen, well eng Reegel ass eppes wat s du zu der anerer Persoun gesees, ech wëll net dass du mëss. An eng Ofmaachung ass quasi ze soen, kënne mer driwwer schwätzen wat mer allen zwee wëllen a mir maachen eis dat zu zwee of. Dat heescht zum Beispill an enger net-monogamer Bezéiung wär. Eng Ofmaachung, dass een an der Bezéiung mat dem Partner oder der Partnerin keng Verhütung benotzt, awer dass dee Partner oder Partnerin mat anere Leit Verhütung benotzt, zum Beispill e Kondom. An d'Brieche vun där Ofmaachung, déi een zesumme getraff huet, wär, wann déi aner Persoun de Kondom net hëlt. An dann déi eege Grenz dozou wier ze soen, net, okay, ech Kann net mat enger Persoun zesumme sinn, déi mat anere Leit schléift ouni Protection, mee ze soen, ok, ech wëll net mat enger Persoun Sex hunn, déi net verhüt huet. Dat heescht, wat maachen ech fir mech selwer? Bah, ech benotze Verhütung, also Kondom zum Beispill, oder ech schlofen net mat mengem Partner oder Partnerin. Also Grenzen, an dat fannen ech immens wichteg, dofir widderhuelen ech nach eng Kéier, ass eppes, wat engem selwer souzesoen Empowerment gëtt, also wou ee selwer och eppes kann Maachen dono, nämlech wa meng Grenz iwwerschratt ass, dann maan ech dat an dat. An do, dat fannen ech immens interessant, well ech mengen, dat ass oft den Problem beim Friemgoen, dass een da seet, jo mee du hues eppes Béises gemaach, a wann s du net ophells dat ze maachen, zum Beispill mir friem ze goen, da verloossen ech dech. Also esou en Ultimatum ze stellen versus ok, wéi kënne mer eng Ofmaachung treffen, déi mer allebéid kënnen anhalen a wou si meng Grenzen, Zum Beispill, dass ech net mat enger Persoun zesumme sinn, déi mech belitt. A wat ass d'Konsequenz vun där Grenz? Bah, dass ech déi Bezéiung verloossen, zum Beispill. Aner Beispiller fir Ofmaachungen oder Reegelen an net-monogame Bezéiunge kann zum Beispill sinn, dat een näischt Sexuelles um éischten Date mat enger neier Persoun huet, einfach fir dat déi aner Persoun sech zum Beispill méi sécher fillt.
Also dass d'Ofmaachung quasi ass, dass een eréischt mat enger Persoun sexuelle Kontakt huet, wann een dem Partner oder der Partnerin dovunner gezielt huet? Genau, oder ab dem zweeten Date oder ab dem drëtten Date. Et, u sech ass et jo egal, wat déi Ofmaachunge sinn, esou laang all d'Persounen domadder averstane sinn. Yes. Eng aner Ofmaachung, déi mir nach agefall ass, wéi kënnen polyamoréis Bezéiungen ausgesinn an ech benotzen déi Ënnerscheedung oppe Bezéiung a polyamoréis Bezéiung esou, datt ech soen, eng oppe Bezéiung ass eng Bezéiung, déi oppen ass, fir datt een nach aner Leit date kann, an eng zou Bezéiung ass, datt ee keng weider Leit ka gesinn. An dat kann awer och eng polyamoréis Bezéiung sinn, zum Beispill eng Triad, also eng Bezéiung, wou dräi Leit dra sinn, déi, wat eng polyamoréis Bezéiung ass, mee déi kann zou sinn, dat heescht, datt do d'Ofmaachung ass, okay, mir sinn nëmmen zu dräi a mir hu keng Dates mat anere Leit. A wat mer och nach vläicht wichteg ass ze soen, ech denken, oder wat se och am Podcast soen, deen ech gelauschtert hunn, ech denken also dee Switch vun, okay, an enger Bezéiung gëtt et Reegelen, déi esou imposéiert ginn, deen een op deen aneren, hin zu, okay, mir maachen Ofmaachung, mengen ech, Léist elo net all d'Bezéiungsproblemer, ne? Also ze léiere wéi een Ofmaachungen trëfft an dass et fir béid Persoune passt. An wann een souzesoen friem geet, ze kucken, ok wat huet net dodonner gepasst. Mee ech denken den Ënnerscheed ass einfach dass een bëssen anescht kann driwwer schwätzen souzesoen a ka soen, ok lauschter mir haten déi Ofmaachung, dat huet mir wéi gedoen oder huet eiser Bezéiung wéi gedo, ka mer schwätzen driwwer, wéi ka mer dat upassen, geet et drëm, datt eng Persoun vläicht déi falsch Erwaardungen huet oder datt ee gesot huet, ok ech hunn déi an déi Preferenz zum Beispill, ech hunn d'Preferenz wann s du mer déi Persoun mat där s de Sex hues virstells an da mierkt een, oh ok dat ass mer awer am Fong mega mega wichteg, vläicht wëll ech eng Ofmaachung draus maachen, egal ob déi Ofmaachung elo gutt ass u sech oder net, genau, versus iergendwéi. deem Déngen vun, ok, hei ass eng Reegel, dat do brauch ech onbedéngt an déi imposéieren ech elo op dech an wann s du se gebrach hues, da gëtt et iergendwéi Konsequenzen. Also et erlaabt iergendwéi eng aner Aart a Weis fir iwwer Saachen ze schwätzen, déi, mengen ech, Saache méi einfach mécht. Ech fannen och, dat wann een iwwer seng eege Grenze schwätzt, et oft méi einfach ass ze soen, ech bräicht. dat an dat, fir mech sécher ze fillen an net ze soen, ech wëll net, dat s du dat an dat mëss, well soss kënnt déi an déi Konsequenz an da mat enger Drohung ze kommen an dann huet déi aner Persoun oft scho guer keng Loscht méi, sech dorunner ze halen. Jo, och déi, dat ass déi Geschicht vun Ultimatum iergendwéi. An ech denken, datt och wann een iwwer Grenze schwätzt an dann ze soen, okay, meng Grenz ass, du kanns net mat anere Leit. Sex hunn oder knuutschen, vun deenen s de mer net gezielt hues? Nee. Am Fong mengen ech ass do d'Grenz méi large, nämlech ech kann net mat enger Persoun zesumme sinn, mat där ech mech net sécher fillen. An da kann een éischter kucken, okay, wéi kann ech mech sécher fillen a wéi kann ech vläicht och mat engem gewëssene Grad un Onsécherheet oder schwieregen Emotiounen ëmgoen oder esou. Also ech mengen do muss ee méi déif kucken, souzesoen, wéi. Nëmmen ech wëll net, well, an dat soen se och am Podcast, d'Grenze jo am Fong sou déi Pufferzon sinn. Si nennen dat last line of defence, sou wéi sou e Loftballon ronderëm dech. A wann déi iwwerschratt ginn, da muss du eppes änneren, souzesoen, a muss du op deng Grenz kucken a kucken, dass dat einfach fir dech eng Konsequenz huet, souzesoen. An am beschte Fall ginn et jo Ofmaachungen an déi hale virun där Grenz op, dass et guer net zu där Grenziwwerschreidung kënnt. Wat ech nach wollt dobäi soen ass, mir hunn all eis perséinlech Grenzen. Eng Bezéiung u sech huet och hir Grenzen, déi nach eng Kéier anescht sinn. Wann een Deel vun enger Famill ass, dann huet déi Famill och nach seng Grenzen. Also dat ka ganz komplizéiert ginn a ganz wäit goen. Ass awer sécher en interessant Thema, fir sech Gedanken driwwer ze maachen. Yes.
Mee gutt, dass de mech zréckhëls, fort vu Grenzen hin zu Ofmaachunge briechen. Wat kann een da maachen, wann ee selwer friem gaangen ass, also bezéiungsweis eng Ofmachung gebrach huet? Et ass elo esou, dat mengt verschidde Leit, wa se friem ginn, och iergendwéi sech selwer friem ginn, dat heescht eppes maachen, wat se net onbedéngt vu sech selwer erwaart hätten an dann als éischt mol zimlech verluer sinn a mol musse sech iwwerleeën, Firwat hunn ech dat gemaach? Wie sinn ech elo? Wat heescht dat fir mech? Wat si meng Valeuren a sinn déi elo verletzt? An dat do mol als éischt e ganze Prozess ass vu wéi kann ech dorauser e Sënn fannen a wéi kann ech vläicht identifizéieren, wat déi Grënn waren, déi mech dozou beweegt hunn. A wat kann dobäi hëllefen? Dobäi hëllefen ass, mengen ech, als éischt emol selwer driwwer nodenken, Wat brauch ech? Wat erwaarden ech vun engem aneren? An och wann dat elo mëttlerweil, mengen ech, schonn e banaalt Thema am Podcast ass, kommunizéieren.
Jo, jo, mat där anerer Persoun schwätzen. Dat ass natierlech en ultra schwieregt Gespréich, ne, fir ze féieren. well een esou krass enttäuscht ass vun sech selwer. Do muss ech un däin Beispill vu ganz am Ufank denken um Schoulhaff. Also anscheinend deng Frëndin war jo méi schockéiert vun sech selwer, dass hatt als Mënsch dat capabel ass ze maachen, wéi dass et dann schwiereg fir dech war, ne? An domadder eens ze ginn an dann dat och nach enger anerer Persoun ze servéieren op engem Tablett an déi ass dann och nach rosen, ass natierlech eng ultra krass vulnerabel wéi ass dat lëtzebuergescht Wuert, verletzlech Situatioun, ne, a mat där Verletzlechkeet ëmzegoen, puh. Ech menge wat, wat an där Situatioun och nach de Fall war, ass, datt hatt iergendwou geschockt war, datt ech net méi rose war. Ah. Well dat war wierklech ganz fréier, wou ech nach net wierklech wousst, wat sinn oppe Bezéiungen, wat wëll ech, also wou nach ganz am Ufank, wou ech mol Bezéiunge kenne geléiert hunn an. Intimbezéiunge kennegeléiert hunn, mee wou em awer schonn opgefall ass, ok, du reagéiers elo net esou, wéi déi aner Persoun dat erwaart hätt an och elo net esou, wéi déi meescht aner Leit reagéiere géingen. Jo, an ech fannen, dat weist ganz gutt, datt et do eppes aneschters geet wéi Jalousie beim Friemgoen. Also ech menge Jalousie ass e Gefill, wat mer gewise kréien, datt dat soll passéieren, sou ze soen, wann eng aner Persoun der friem gaangen ass. Mee ech denken, dat, dass dat net esou muss sinn an dass et do och ëm vill aner Theeme geet. Ech mengen, Jalousie staamt oft aus enger Onsécherheet an der Angscht, deen aneren ze verléieren an dowéint probéieren, en sou fest wéi méiglech ze halen, fir dat en och. op kee Fall entwutsche kann. Yes, absolut.
An dorëms geet et jo am Fong net, well wat een da méi fest unhält, wat déi Persoun méi séier nach wëll fort, ne? Also dat léist jo net de Problem. Et ass éischter esou eng ronderëm de Problem kreesen an en awer net wierklech ugoen. An also Jalousie ass en ultra schwieregt a krasst Gefill a schwéier mat deem ëmzegoen, mee ech denken, dass een et och entweder ka verstärken oder halt kucken, okay dat, D'Gefill ass do, mee dat muss net onbedéngt heeschten, dass meng ganz Welt elo ënnergeet oder d'Bezéiung eriwwer ass oder esou. Also Jalousie gëtt mengen ech oft an esou engem toxesch monogame Framing och gesinn als esou grouss Bedrohung, esou dat Gefill wat all Bezéiunge scheitere léisst. An nee, et kann e Gefill si wéi aner Gefiller och. An oft bréngt Jalousie mat sech, dat een deem aneren och net wierklech vertraue kann an éischter kontrolléiere muss, wat deen anere mécht fir

Jo, ech hunn dat an engem Net-Monogamie-Handbuch, mengen ech, gelies, dass dat esou ass, wann een, wann zum Beispill de Partner oder d'Partnerin engem erzielt, dass et schéi mat enger anerer Persoun war an ee sech dann esou mat freet. Jo, dat Gefill kennen ech. Dat ass e schéint Gefill. Da ass mer nach eng lescht Saach agefall, déi ee ka maachen, wann een eng Ofmaachung gebrach huet, nämlech sech bei där anerer Persoun entschëllegen, hir nolauschteren an hire Gefiller nolauschteren. Well dass Raum dofir do ass, dat auszudiskutéieren, ass jo erëm eng Aart a Weis, fir Vertrauen opzebauen, souzesoen. Genau, an och nofroen, okay, wéi kann ech et erëm gutt maachen, wat brauchs du, dass mer dat Vertrauen erëm opbauen an esou a weisen, dass déi aner Persoun engem wichteg ass. Well dat ass, mengen ech, déi grouss Saach hannendrun, dass ee sech iergendwéi negligéiert net gesinn, net wäerdeg fillt, wann ee bedrunn ginn ass souzesoen. Et ass och oft dat, wann een engem anere friem geet, stierzt dat d'Partnerschaft an eng Kris an dann huet een u sech zwou Méiglechkeeten, entweder déi Kris gëtt ëmmer méi schlëmm an et verléisst ee sech, iergendwann geet een auserneen, oder et bréngt een et fäerdeg aus där Kris aus deenen Trümm erëm eppes opzebauen, eppes wat méi staark ass a wou een dann och herno eng besser an eng méi staark Bezéiung huet. Jo, I agree. Wéi ass et elo mat der anerer Säit? Wat kann ee maachen, wann de Partner oder d'Partnerin engem friem gaangen ass, bezéiungsweis eng Ofmaachung gebrach huet, déi een zesumme getraff hat, zum Beispill sexuell-romantesch exklusiv ze sinn oder mat Anere Persoune mat deene Sex huet, e Kondom ze benotzen. Ech géing soen, als éischt emol kucken, mat deene ganze Gefiller, déi opkommen, ëmzegoen an eens ze ginn. An dann, wann een dat wënscht, probéiere mat där anerer Persoun ze kommunizéieren an driwwer ze schwätzen.
Wéi ee sech fillt, jo. Wéi ee sech fillt, wat geschitt ass. Och ze deelen, wat vläicht verletzend war. Wat deen anere maache kann, wat ee brauch. Vläicht och Ze hannerfroen, Wat hunn ech gemaach, wat hätt ech kënnen anescht maachen, fir datt et net dozou komm wier, ouni elo d'Schold op sech selwer ze huelen? Jo, dat fannen ech nämlech schwiereg, well ech denken, jiddereen ass fir seng eege Bedürfnisser zoustänneg. A wann d'Bedürfnisser vun där anerer Persoun erfëllt sinn, ass et jo am Fong hir Aufgab oder hir Verantwortung ze soen, Hey lauschter, dat an dat vermëssen ech oder dat an dat ass schwiereg fir mech, ech brauch dat an dat, komm mer schwätzen driwwer. Ech denken. A béide Situatiounen ass et gutt, bei sech ze bleiwen an och wann ee bedrunn ginn ass oder wann eng Ofmaachung, déi ee getraff huet, vun där anerer Persoun net agehale gouf, ass et gutt ze kucken, ok, mee wou ass elo meng Grenz a wat ass elo wierklech dat, wat fir mech net ok ass an dorauser quasi déi eegen Konsequenzen ze zéien, fir sécher ze goen, dass een sécher ass, souzesoen, a sech gutt ëm sech selwer këmmert. Well ech denken, datt ee wierklech séier an esou Scholdgeschichte bei Friemgoen erakënnt, automatesch. An do ze ënnerscheeden, ok, wou ass et fir mech ze vill a wat, mat wat loossen ech mat mer schwätzen a wat ass e sougenanntenen Dealbreaker, also datt quasi den Deal, deen ee mateneen hat, gebrach gouf, datt dat esou. schlëmm ass, datt si seet, okay, ech wëll déi Bezéiung net weiderféieren oder ech muss aus der Bezéiung rausgoen. An ech denken, dat ass eng wichteg Fro sech ze stellen. Well eng Grenz ka sinn, okay, ech wëll nëmme mat enger Persoun zesumme sinn, déi nëmme mat mir emotional an kierperlech Liiert ass. Mee eng Grenz kann och sinn, ech kann nëmme mat enger Persoun zesumme sinn, déi mécht, datt ech mech sécher fillen, déi op mech oppasst, op mech kuckt a mer genuch Opmierksamkeet gëtt. A wann dat d'Grenz ass, an et wënscht ee sech zum Beispill genuch Opmierksamkeet, ass et jo am Fong keen Dealbreaker, wann ee sech eng Ofmaachung gemeet huet, datt déi aner Persoun och mol mat engem anere knutscht oder sou, ne? Wat ech aus menger klinescher Erfarung sou matkritt hunn, ass dat Friem goen, immens ka wéi doen, mee nach vill méi wéi deet net d'Konsequenzen draus ze zéien, besonnesch wann dat iwwer Jore geschitt an ee sech dann no 10, 20 Joer seet, hätt ech nëmmen dee Moment wou et ugefaangen huet, no zwee, dräi Joer, net no enger Kéier, mee no zwee, dräi Joer meng Konsequenze gezunn a wier menger Wee gaang an hätt vläicht eng nei Bezéiung mat soss engem ugefaang. Firwat sinn ech mat där Persoun bliwwen? A lo, no 20, 30 Joer, stinn ech mat näischt do, well déi Persoun iergendwann awer fortgaang ass, well ee rausfënnt, Ui, déi Persoun huet nach mat sos engem een, zwee, dräi Kanner gemaach, vun deenen ech näischt wousst. An dann u sech nach vill méi Zerstéierung ka passéieren, wéi passéiert wier, wann ee méi fréi schonn seng Awee gaange wier a seng Grenzen agehal hätt.
Jo, mee wéi gesot, seng eege Grenzen erauszefannen ass guer net esou einfach a se dann duerchzesetzen ass jo natierlech dann an deem Fall, zum Beispill wann s de och nach Kanner zesummen hues, jo mat ultra villen Ängscht verbonnen, also souwuel finanziell Ängscht, organisatoresch Ängscht, wéi man ech dat elo mat de Kanner, wéi Geet eis Famill auserneen? An dann natierlech och nach gesellschaftlech Ängscht, wéi s de virdru gesot hues, mat deem Tabu verbonne sinn, nämlech wann s du dann do stees als Persoun, déi bedrunnen ginn ass, an et schwätzt een am Fong net dodriwwer, an da seet wouméiglech nach der een, wann s du d'Fra an der Bezéiung bass, bass du awer schold, wat hues de net gemeet, datt heen quasi all seng Bedürfnisser erfëllt huet, an et guer keen esou en Bewosstsinn dofir gëtt. dat se am Fong et vill ze vill ass, fir all d'Bedürfnisser vun enger Persoun déi ganzen Zäit ëmmer ze erfëllen, souzesoen, ouni dass een d'Erwaardungen upasst, dass déi och alleguer erfëllt ginn. Jo, an dowéinst mengen ech, lount et sech och, sech unzekucken, okay, mat wat sinn ech wierklech net okay an wou ass meng Grenz erreecht, dass ech mech nëmme gutt fillen, physesch vläicht och, mee och mental an emotional, an wat ass eng Situatioun, wou ech mech vläicht e bëssen onsécher fillen an ech mech kann där Onsécherheet an där Angscht stellen an do vläicht a menger Bezéiung eppes aneschters maachen. Also esou, wou negligéieren ech meng Grenzen a wou kann ech vläicht och op mech selwer kucken an u mir selwer schaffen an un der Bezéiung schaffen an esou, ne? Also an déi Ënnerscheedung ze maachen ass mengen ech wichteg, mee net ëmmer ganz bequem.
An am nämmlechen Otemzuch sech ze froen, Wat brauch ech, wat erwaarden ech vun deem aneren a wéi kann dat erfëllt ginn?
Dat sinn dach gutt Ofschlosswierder, oder? De Joël géing elo soe, Stay hydrated, Kids. Ech soen, Äddi. An ech soen, Bleift iech vertraut, gitt iech net friem.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Wat ass de Movember? Et ass November, et gëtt ëmmer méi kal a wee kann, denkt vläicht drun, de Bart an de Schnutz wuessen ze loosse fir sech virun dem kale Wand ze schützen. Mir hunn Halloween hannert eis gelooss an un déi Verstuerwe geduecht. Haut schwätze mer iwwert eppes, wat genau sou vill Angscht maache kann an erschreckend ass, besonnesch och, well et een Tabuthema ass. Wat ass de Movember? Movember ass een Hybrid aus November an Mustache. Dëse Begrëff gëtt et säit 17 Joer a kënnt aus Australien. Et geet drëm, op all d'Gesondheetsrisiken, un deene Männer leide kënnen, opmierksam ze maachen. Obwuel si vill vu Männer schwätzen, géing ech gär präziséieren, datt et ëm all déi Persoune geet, déi sech gär als Mann definéieren an ëm all déi Persounen, déi ee Penis hunn. Et geet beim Movember virun allem ëm Hodenkriibs, Prostatakriibs a Selbstmordpräventioun. D'Zil ass et, d'Gesiicht vun der Gesondheet vun de Männer ze änneren an op déi verschidde Krankheeten a Risiken opmierksam ze maachen. Et geet also engersäits ëm d'kierperlech, sexuell Gesondheet, mee och ëm d'mental Gesondheet. Säit et se gëtt, huet d'Charity 837 Milliounen US-Dollar gesammelt, déi se an iwwer 1.200 Projeten an 20 Länner investéiert hunn. Si investéieren ënner anerem an d'Kriibsforschung. Wat kann ech maachen? Am Prinzip ass et einfach, Ufank November raséiers de däi Gesiicht. Dann léiss de iwwert de ganzen November däi Schnutz, also deng Moustache, wuessen. Op der Movember Websäit kanns de e Fundraiser staarten, also aner Leit froen dech ze sponsoren. Si ginn der da Suen, wann s de de ganze Mount laang de Schnutz net raséiers An du kanns hinnen ëmmer erëm weisen, wéi vill deng Moustache gewuess ass. Déi Suen, déi s de sammels, ginn un d'Movember ONG an si investéiere se an hir Projeten. Du kanns och mat Kolleeginnen a Kolleegen oder op der Aarbecht een Team bilden a sou kënnt der zesummen de Schnutz wuesse loossen, iech géigesäiteg ënnerstëtzen a Sue sammelen. Ausser de Suen, déi der sammele kënnt, hëlleft de Schnutz och, op Prostata an Hodenkriibs an op mental Gesondheet opmierksam ze maachen. Du kanns och Events organiséieren an dech per Handyapp umellen. Wann den Dezember ufänkt, kanns de selwer entscheeden, de Schnutz ze halen Oder en ze raséieren. Et soll u sech keen ausgeschloss ginn, also wann s de kee Schnutz wuesse loosse kanns oder wëlls, kanns de der och een umolen oder oppechen. Wat ass d'Zil vum Movember? D'Zil ass et, Krankheete wéi Kriibs esou fréi wéi méiglech ze identifizéieren a virzebeugen. Et geet drëms, op d'Symptomer vu Prostatakriibs opmierksam ze maachen an d'Risikofacteure méi bekannt ze maachen. Den Alter zum Beispill ass esou ee Risikofacteur. Fir den Hodenkriibs virzebeugen, soll zum Beispill all Persoun mat Hoden léieren, een Hodenexamen duerchzeféieren, also d'Eeër mat de Fangeren ze ertaaschten. Si wëllen och iwwer méiglech Behandlungen opklären. Et geet och drëm, Männer opzefuerderen, iwwer hir mental an emotionell Gesondheet nozedenken. Esou soll keen alleng leiden an et soll ee sech Hëllef froen, laang éi et zu engem Selbstmordversuch komme kéint. Nëmmen andeems een d'Tabue brécht, kann een dës Risiken an e schlëmmere Krankheetsverlaf ervirbeugen. Hal Kontakt mat Famill a Frënn, beweeg dech a bleif aktiv. Schwätz déi wichteg Saachen un an informéier dech iwwer däi Kriibsrisiko a falls de Symptomer hues oder eppes Ongewéinleches mierks, zum Beispill wann s de ee Knuet am Hodensak bemierks, ënnerhuel eppes a weis et dengem Dokter. Obwuel d'Ziler vum Movember wichteg a gutt sinn, an och wann sech ee Schnutzwuert ze loosse flott a witzeg ass, ginn et e puer Kritikpunkten. D'Sprooch an de Marketing op der Movember-Websäit ass ganz gegendert. Esou ginn all déi Persounen ausgeschloss, déi zwar vläicht ee Penis oder Hoden hunn, mee sech net als Mann identifizéiere wëllen oder kënnen. Och déi Folks, déi kee Penis oder Hoden hunn an awer ee männlecht Optrieden hunn, kéinte sech ausgeschloss fillen. En plus dovunner ginn et mëttlerweil vill Marken, déi de Movember zu Marketingzwecker benotzen. Wann s du, trotz all deem, bei Movember matmëss, zéck net eis Fotoen ze schécken, fir dass mer däi wonnerschéine Schnutz bewonnere kënnen.